تاں او یو ٹیوب دے اتے وی میڈے ایں پیج کوں ایں پروگرام کوں سنڑ سگدیں سئیں۔ بسم اللہ کریندے ہیں سئیں پروگرام دا باقاعدہ کریندے ہیں آغاز ہتھاں تے چا کے گھن ونجے ہتھاں تے چا کے گھن ونجے یا پیریں پا کے گھن ونجے ہتھاں تے چا کے گھن ونجے یا پیریں پا کے گھن ونجے اساں تاں ککھ ہسے ہوا جتھاں اڑا کے گھن ونجے۔ اساں تاں ککھ ہی سے ہوا جتھاں اݙا کے گھن ونڄے میں زندگی دے ݙر کنوں کݙاہیں پرے نکل ڳیاں میں زندگی دے ݙر کولو کتھائیں پرے نکل ڳیاں ماہر عمران محمد حسین کھرل میں استاد الشعراء سائیں جمشید ناز شاد سائیں دے کلام دے نال اپݨے پروگرام دا باقاعدہ کیتا ہے آغاز کہ ہتھاں تے چاہ کے گھن ونڄے یا پیریں پا کے گھن ونڄے اساں تاں ککھ کھسے ہوا جتھاں اݙا کے گھن ونڄے کوئی ایجھا خیر خواہ ہووے جیڑھا میݙے وسیب وچ ݙکھاں دی ݙات ݙے ونڄے سکھاں کوں آ کے گھن ونڄے۔ اوکوں آکھو میں ظلم دی ہوا دے وچ وی ٹمکساں۔ شیخ ندیم بھرا اوکوں آکھو اوکوں آکھو کہ میں ظلم دی بھا دے وچ وی ٹمکساں۔ میں چھیکڑی چراغ ہاں میکوں لکا تے گھن ونجے۔ ایجھا کوئی ایجھا کوئی خیر خواہ ہووے جیڑھا میڈے وسیب وچ۔ سکھیں دی ݙات ݙے ونڄے ݙکھیں کوں چا تے گھن ونڄے شاہ نواز کھوکھر ایڈووکیٹ سارا بھرا ہݨ الیکشن توں تھی ڳئے ویلا تے اڄ سارے پروگرام دے وچ بڑی مدت دے بعد آئے ماہر عمران صاحب سارے پروگرام وچ لنگ ڳئن شاہ نواز ایڈووکیٹ صاحب آہدا پئے سئیں گریٹ پوئٹری سئیں سئیں تہاݙے ممنون و مشکور ہیں کہ تساں ساݙی حوصلہ افزائی کریندے وئے تاں اساں آں تہاݙے ایویں سمجھ گھنو کہ نکے بھرا ہیں کہ تساں اپݨے بھراواں دی موٹیویشن واسطے جیڑھا میسج کریندے وے ایہ ساݙے واسطے ٻہوں وݙا ماݨ ہوندے محمد حسین کھرل آہدا پئے وسدے رہو عباس بھرا اپݨی جھا دا ناں ضرور لکھا کرو تاکہ اساں تہاکوں تہاݙی جھا دے نال نال پکاروں علی حسن صاحب آہدا پئے ہائے یار اینڈ ہائے کیا مطلب ایندا کوئی مطلب دی سمجھ نی آئی بھرا نا تیڈی گال دی میکوں رفیق خان کاکا وڈی حیاتی ہووی بسم اللہ میڈا نکا بھرا غلام عباس السلام علیکم وعلیکم سلام بھرا میڈا تساں اپنڑیاں فرمیشاں وی ریکارڈ کرا سکدے وے سرائیکی ثقافت دے حوالے نال کوئی سوال کر سکدے وے سرائیکی ماء بولی دے حوالے نال کوئی اکھاݨ سانجھ کر سکدے وے ماہر عمران کمال مہربانی سر ساڈے میزبان عباس سیواگ صاحب وعلیکم سلام بھرا میڈا جیوو پئے وسو پئے شالا تے شالا کجھ نہ تھیوے۔ شالا تتی واہ نہ لگے۔ مارکا ہک دفعہ نہ ایویں سارے سنگتی پروگرام کوں اپنی وال تے کر لیو شیئر وت آ ویسی مزہ۔ نکی جیرھی گالھ سنواواں۔ گالھ بڑی پتے دی ہے شیخ ندیم صاحب ایک ڈوکھی شعر سنا دو شیخ ندیم صاحب دی فرمائش آ گئی سئیں کوئی ڈوکھی جیا شعر سنا دیو۔ کہ ݙکھی شعر سݨویندا پیاں سئیں شیخ ندیم صیب دی نظر پیا کرینداں کہ دلاسے بعد وچ ݙیویں دلاسے بعد وچ ݙیویں میݙی ہک ڳالھ سݨ پہلے اساں ہک شخص نئیں ڳالھا ساݙی کائنات ڳل ڳئی اے محسن صیب اصغر عباس سیواگ صیب ساݙے پروگرام وچ لنگ ڳئن لاہور توں شفیق احمد صیب ساݙے واسطے پھلاں دا گلدستہ پیش کیتے نے حسین ظفر صاحب پروگرام اچ لنگھین ساڈا انتہائی مٹھا بھرا اے مٹھا بال اے تاں اساں دوستاں کوں ریکمینڈ کریسوں کہ حسین ظفر دی حوصلہ افزائی واسطے اوندیاں ویڈیو ڈٹھیاں کرو ملک تنویر اجمل صاحب آدا پئے بسم اللہ اظہر خان صاحب پھول بھیجی پئے ببلو خان السلام علیکم کیا حال اے جناب میں بالکل ٹھیک آں تساں سارے دوستاں دے میں ممنون و مشکور ہاں کہ رات دے ایں ویلے تساں بندہ ناچیز دے پروگرام کوں سنڑدے ہو۔ محمد نبیل اختر صاحب السلام علیکم ڈیرہ اسماعیل خان کوں سلام تھی گیا ان شیخ ندیم آدا پے مرشد محسن سکھانی آدا سیں بہوں بہوں شکریہ عابد حسین بجاڑی السلام علیکم جی بہوں شکریہ مرشد غفور شاہ پروگرام اچ لنگ گئے اساں مرشد کوں وی دل دیاں تاں گہرائیاں نال خوش آمدید آدے ہیں مرشد بجارتاں پہلے گھتاں نہ چا۔ تاکہ بندے سوچاں لگے رہون تے گونا مونا واڑ کا بجھارتاں سنڑائے سئیں آج دی پہلی بجھارت سئیں گونا مونا واڑ کا پنج نتھاں ماریاں ول وی بڑکدا آوے اے ہے سئیں ساڈی پہلی بجھارت سئیں کہ گونا مونا واڑ کا پنج واگاں پنج نتھاں ماریاں، وت وی بڑکدا آوے، اے ہے سئیں ساڈی پہلی بجھارت سئیں۔ تے ڈوجھی جیڑھی بجھارت ہے سئیں کہ ماء جمی نئیں پوتر کوٹھیا ٹپدا ودے، اے ہے سئیں اج دی ساڈی ڈوجھی بجھارت۔ بجھارتاں مار عمران بھلا سن گھنوں، ادا اتنیاں مہربانیاں نہ کیتیاں کرو سئیں بسم اللہ یونس بھٹی صاحب بجھارتاں ہاں دے کناں نال ڈوہیں سنڑ گھنوں۔ پہلی بجھارت اے کہ گونا مونا واڑکا پنج نتھاں ماریاں وت وی بڑکدا کھڑے اے ہے سئیں پہلی بجھارت سئیں۔ ڈوجھی بجھارت اے ملک فیاض عزیز جگ صاحب کہ ماء جمی نئیں پوتر کوٹھا ٹپ گئے اے کیڑھی چیز اے سئیں۔ اے ہنسیں ساڈیاں اج دیاں ڈو بجھارتاں اے میں تہاڈا آئی کیو لیول چیک کریندا رہنا کہ تساں کتنی توجہ دے نال پروگرام دے وچ ہو یا پروگرام تہاکو بھاندا پے یا کہہ نہیں بھاندا پیا مارکا ہک علاقہ سنج بیابان ہئی اوندے وچوں ہک طوطا تے ہک اوندی مادہ طوطا پئے ہن لنگدے جیڑھے ویلے اے پرواز کریندے ویندے ہین تا انہاں کوں ہک سنج بیابان جئی بھائی تے دھنوا بھرا مرشد غفور شاہ تیری سمجھ نہیں آئی اچھا سائیں بسم اللہ مرشد غفور شاہ صاحب ذرا دوبارہ اپنا کمنٹس لکھو

اچھا مارکا اے ببلو خان جناب ہک شعر دی گزارش اے میں ہک گالھ سنڑیندا بیٹھا ہاں میرا ملک عادل زمان صاحب آکھا اے بھا تے دھواں جواب درست اے سئیں بھرا میڈا اج دا سارا پہلا ونر عادل زمان صاحب اے لیکن مرشد غفور شاہ صاحب نے بھی میسج جواب لکھا اے لیکن میرے کولو صحیح طریقے نال پڑھا نہیں گیا وعلیکم السلام ادا جیوو پئے مار عمران آدھے ادا ساڈے اچ اے جتنا عقل کینی گال سدھی اے اے سسپنس اچ ساکوں نہ پاتا کرو باقی محبتاں ضرور ونڈو بسم اللہ برا میڈا اے بیسیکلی ساڈی ماں بولی دیاں پرانیاں ریتاں روایتاں ہن جیڑیاں میں جگاباں نا ناظر لئیہ تو آدھا سئیں چک نمبر اک سو ترتالی ٹی ڈی اے توں ساری سنگت کو سلام ڈیندا پے سئیں وعلیکم سلام جیوو پئے عابد حسین بجاڑی صاحب آدا پئے بھا تے اوندا دھواں سائیں بجھالت پہلے بھنی گئیے ملک نزاکت علی واگرا صاحب سلام پیش کریندا پئے سیں ایں پروگرام دے ودھارے سانگے سارے سنگتی ہک دفعہ ایں پروگرام کوں اپنی وال تے شیئر کر ڈیو۔ تاکہ زیادہ توں زیادہ لوگ ایکوں ڈیکھن محمد حمزہ موسی والی پپلاں توں سائیں بسم اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام برا میڈا جیو پائے وسو پائے شالا تے شالا کچھ نہ تھی وے ہتھاں تے چا کے گھن ونجے یا پیریں پا کے گھن ونجے اساں تک آکھی سے ہوا جتھاں اڑا کے گھن ونجے میں زندگی دے ڈر کنوں کتھائیں پرے نکل گیاں۔ توں مر گیئیں کوئی میکوں ایہو ڈسا کے گھن ونجے۔ تے میڈے وانگوں ڈکھاں کنوں بھری ہوئی اے روح میڈی۔ میڈے وانگوں ڈکھاں کولوں بھری ہوئی اے روح میڈی۔ اجل کوں آکھو عرش تے ایکوں لکا تے گھن ونجے۔ اوکوں آکھو میں ظلم دی ہوا دے وچ وی ٹمکساں۔ اوکوں آکھو مظلم دی ہوا دے وچ وی ٹمکساں میں چھیکڑی چراغ ہاں میکوں جلا کے گھن ونجے کو ایجھا خیر خواہ ہووے جیڑھا میڈے وسیب وچ تونسہ توں سردار عباس خان کی طرف سے سلام قبول کرو بسم اللہ برا میڈا حسین ظفرادپے واہ واہ مامو جی طاہر اقبال صاحب السلام علیکم سر جی وعلیکم السلام بھرا میڈا یونس بھٹی بھائی آپ کہاں سے ہو سائیں بندہ ناچیز فتح پور تحصیل کرو ڈسٹرکٹ لیا چک نمبر ڈو سو ترتالی دی وچ میرا غریب خانہ ہے تے ضلع لیا ہے سی سارا موسے علی دے لوگ خوش آمدید آدھے پینسیں ساری سنگت کو نین ملک صاحب پروگرام اچ لنگ گئے اساں اکوں دل دیاں عطا گرائیاں نال خوش آمدید آدھے ہیں طوطا تے طوطی پے کریندے ہن سفر ڈینہہ دا ٹیم ہئی دیگر دا ویلا ہا او لنگھن ہک وستی دے نالوں جیڑھی کہ سنج بیابان تھئی پئی ہئی نکی جیڈی گالھ ہے گالھ بڑی کم دی ہے ہاں دے کناں نال جا تساں سنی تاں مبشر اقبال آ ویسی ویرن چس تے طوطی نے طوطے کولوں پچھیا کہ اے علاقہ کیوں سنج بیابان تھیا پئے سر پہیلیاں بہت مشکل ہوتی ہیں آپ کی سائیں بسم اللہ بہوں کوشت نال میں اے بجھارتاں کٹھیاں کرینداں میرا گال سن گنو گال بڑی پتے دی اے تے آج دے ڈینہ دی مناسبت نال اے سائیں تے طوطے کولوں جیلے طوطی نے اے سوال کیتا ہے کہ اے نگری کیوں بریبان ہے اتھاں سنج کیوں ہے وسوں کیوں کوئی نہیں تاں طوطے نے آکھیا ہے کہ اتھاں راندین الو اتھاں چربلی راندین جیں دی وجہ توں انہاں دی نحوست دی وجہ توں ایں وسبے دے وچ آبادی ختم تھی گئی ہے۔ جیڑھے ویلے انہاں دی اے گالھ مہاڑ تھیندی پئی آئی نال ہک الو وی سفر کریندا پیا ہا۔ اوں طوطے کوں آکھے کہ طوطا میاں رات دا ٹیم تھیندا پئے اج رات میڈے کولوں ٹک پو۔ طارق ماچھی، نین ملک، اج رات میڈے کول ٹک پو اج میڈی مہمانی کھا کل ڈینہہ تے ول سفر کریں تے اگتے لگا ونجیں۔ توتے آکھے موسٹ ویلکم سئیں میں ٹکدا پیاں توتا رات ٹک پیا خیر دا ڈینہہ تھیا سویرے سویرے ناشتہ کر کے توتا وطن دو اڈن لگا تاں چربل نے الو نے اوندے توتی دے کھمب وچ نپ کیتا اوں آکھے بھائی شراز ملک زویب سواگ صاحب اوں آکھے کہ اے میڈی مادہ ہے اے میݙی ذال اے تیݙی ذال کوئنی، ڈاکٹر عمران حیدر لاشاری، چیسٹ سپیشلسٹ، پلمونالوجسٹ ساݙے لئی دی شان، ساݙا انتہائی محترم بھائی جان پروگرام اچ لنگھ ڳئے، ہݨ ساکوں ماݨ اے جو ساݙا او بھرا اے تے لئی دے وچ کروڑ دے وچ انہاں نے اپݨا کلینک بݨایا ہوئے ساؤتھ پنجاب دے ناں تے۔ دے جتنے وی چھاتی دے مسائل ہن، ساہ دے مسائل ہن، دمے دے مسائل ہن، تساں ڈاکٹر صاحب نال رابطہ کر سکدے وے۔ ڈاکٹر صاحب انتہائی کمپیٹنٹ انسان ہے۔ میں کریئں کئیں ڈاکٹر دی پرموشن نی کیتی لیکن ریئلی کہ ڈاکٹر عمران اس قابل آدمی ہے کہ اوکوں تساں اپنے دمے دے مسائل ڈسا سکدے وے۔ جیڑھے ویلے۔ طوطے کوں پکڑائے نا الو اوں آکھیا ہے کہ اے تاں میڈی ذال ہے طوطے نے آکھیا ہے نہ تیرے نال ایندی شکل رلدی ہے نہ تیرے نال کوئی ایندی شبہات رلدی ہے چنگی مہمان نوازی کیتی وی چنگا رات ٹکائی رات دے راہون دا صلہ منگدا پئے ہیں ذوالقرنین سکندر منور حسین جام بھائی تاں اوں آکھیا کوئے نہ سئیں اے طوطی ہے ای میڈی ڳالھ پہنچ ڳئی اے شہر دے قاضی صاحب کول۔ قاضی صاحب تک جیڑھے ویلے اے ڳالھ پہنچی اے طارق ماچھی، منور حسین جام، کہ طوطا آہدا اے کہ طوطی میݙی ذال اے، چربیل آہدی اے کہ اے میݙی ذال اے۔ تھوڑی دیر جج صاحب نے سماعت فرمائی اے، سماعت فرماوݨ دے بعد اوں الو دے حق اچ، چربیل دے حق اچ فیصلہ سݨوا ݙتا اے۔ کہ سنگر اقبال بندیال صاحب اوں آکھیا کہ اے طوطی جیڑی اے اے چربیل دی گھر آلی اے۔ طوطا بڑا رنا، بڑا پٹا، بڑا مایوس تھیا۔ مایوس تھی کے جیڑے ویلے اڈا تاں ایندے پچھوں چربیل اے الو وی اڈ پیا۔ اے اونکوں پچھوں مل کے آکھے اوں آکھے طوطا پریشان نہ تھی۔ کل جیڑی گالھ تیں کیتی ہئی کہ الواں دی وجہ توں اے نگری ویران اے تیکوں تیڈے سوال دا جواب ڈیونڑ سانگے میں اے سارا کھیل کیتا ہے۔ بیسیکلی الواں دی وجہ نال کڈہیں وی معاشرہ تباہ نئیں تھیندا۔ معاشرہ جڈنڑ وی تباہ تھیندا ہے نا انصافی دی وجہ توں تھیندا ہے۔ جیڑھا قاضی صاحب نے فیصلہ ڈتا ہے۔ اے ایہو جئے ناحق فیصلیاں دی وجہ توں اے ملک تباہ تھیندن نہ کہ چربلیں دی وجہ توں ملک تباہ تھیندن تاں میکوں حضرت علی علیہ السلام دا قول یاد آ گئے کہ معاشرہ کفر تے قائم رہ سکدے لیکن ظلم نا انصافی تے کدہیں قائم نہیں رہ سکدا تسا سارے دوست سمجھ تے گئے ہو سو کہ میں یہ گال کیوں سنوائی ہے چلو ٹھیک ہے وقت دے تقاضے ہیں حسین ظفر صاحب خالد بلوچ صاحب نین ملک صاحب غلام عباس خان صاحب منور حسین جام صاحب بجارتہ میں گتیاں لو پہلی بجارت جڑی آئی وہ آئی کہ ماں جمی نہیں پوتر چھت ٹپ گئے اے کیڈی شئے ہے تے دوجی جیڑھی اجھارا تائی کہ گونا مونا ویڑکا پنج نتھم ماریاں ول وی بڑکدا کھڑئے اے کیڈی شئے ہے سیں اے ہے سی ساڈی اج دی دوجی بجھارت منور حسین جام بجھارتاں دا بڑا مہر ہے تے ڈیکھو پتہ لگدا ہے کہ اج اے بجھارتاں کیویں بھندا ہے بجھارتاں تھوڑی جیاں میں مشکل گھتینا۔ دوست وی اگے ہک آدا پیا ہی کہ سوکھیاں سوکھیاں گتیاں کرو بھائی پلیز کوئی ڈوڑا سنا دے سائیں سائیں تساں فرمائش کرے سو تا میں ڈوڑا دیاں لینا لا رہے ساں میں پروگرام ہی بیسیکلی ہی شے واسطے کرینا کہ تساں سارے بیٹ تے غربت چھا گئی ہے سارے بیٹ تے غربت چھا گئی ہے اساں پتن دے چھائیں ویچ دیتیاں سارے مال وکا گئے منڈیاں تے اساں رسے لاہیں ویچ ڈتیاں اساں کھڑ کے بیڑ تیاں لاہیں ویچن اساں کانیں کائیں ویچ ڈتیاں توں آصف ونگاں اج گھن آئے اساں کڈن دیاں باہیں ویچ ڈتیاں سائیں شفقت بزدار صاحب انہاں دا ڈو ڈوڑے ہن سائیں ہک سائیں شفقت بزدار سائیں دے تے ہک ڈوہڑا ہے سردار عاشق خان بزدار سائیں دا۔ شفقت بزدار سائیں نے پتہ نئیں کتنا عرصہ محنت کر کے ڈوہڑا لکھیا ہے۔ اوں کائے محفل دے وچ اے مشاعرے دے وچ ڈوہڑا سنڑایا عبدالسلام صاحب، خالد بلوچ صاحب، نین ملک صاحب تاں عاشق بزدار صاحب نے فل بدین اتھائیں بہہ کے اوکوں جواب ڈتے سئیں۔ پہلے سائیں شفقت بزدار سائیں دا او ڈوہڑا سماعت کر گھنوں۔ توں ہیرا ہیں او خواباں وچ۔ توں ہیرا ہیں او خواباں وچ جیکوں کر نہیں سکدے پیار سبھے کائنات دی سوہنی اکھ وانگوں تیڈے سوہنے نقش نگار سبھے تیری صورت ڈیکھ کے ٹھر ویندن تیری صورت ڈیکھ کے ٹھر ویندن میڈے اپنے تے اغیار سبھے تیں حور پری توں وار ڈیواں

کئی گالھیں کئی سالیں توں سݨدے آندے ہیں تیݙے کوڑ پلا لبار سبھے اوندی صورت ݙیکھ کے سڑ ویندن تیݙے اپݨے تے اغیار سبھے اوں بھونڈݨ توں جو واریں نی کیا مفت دے ہن بزدار سبھے اے سئیں ہک مکالمہ ہئی جیڑھا میں تساں دوستاں دی نظر کیتے حسن مغل صاحبہ دا پے اسلام علیکم نین ملک آ دا پے

لمبی ساری کوئی چیز شیئر کیتی نے سئیں کجھ دوستیں دا طور کجھ اپنڑی وفا دا رنگ میکوں غزل دے بہوں وڈی جہگیر ڈے گئے میڈے ہتھ دے قلم خود کر ڈتے ہن سئیں اتنے لمبے لمبے میسج کریسو تے میڈے کنے پڑھے کائے نہ ویسن تے میں انہاں دا جواب وی نہ ڈے سکساں تے باقی سنگت ساری وی نین ملک صیب سرگودھا توں بسم اللہ تساں پروگرام اچ لنگ آندے وے ساڈا مݨ ودھیندے وے شاہیناں دا شہر اے تے شاہین واقعی ہی شاہین لوگ رہندن ساڈے نال محبتاں کرݨ آلے بھرا سائیں مبشر سرگودھے توں سائیں عمران مغل صاحب سرگودھے توں تے سائیں نین ملک صاحب

جے ہجر فراق دی سینے وچ بھا بھڑکے نئیں ہنجھ نئیں آندی ہنجھ شاکر عرق لہو دا ہے لہو بھڑکے نئیں ہنجھ نئیں آندی عبدالستار بھرا یاسر واگرا جیو بسم اللہ کراں بھراواں کوں وسو پئے شالا تے شالا کجھ نہ تھیوے بوہڑ جیڑے تھیوو تے یا ہٹک دے وہم گمان اپݨے یا آکھ دھیان کوں ٹکرے ہنج تھی کے بھویندے رستے توں بھانویں ونج اسمان کوں ٹکرے ست لوڈے کھاون فلک تیݙے ارمان ارمان کوں ٹکرے ہے جسم اچ شاکر جان جیندی آوے اپݨی جان کوں ٹکرے شاکر میروی مرحوم دا کلام ہئی۔ ہاں جیڑھا میں اے جیڑھا ڈوجھا ڈوڑا سنڑایا نا سئیں شاکر میروی صاحب ہونی آکھا ہے کہ بیا حال خیر اے ہوا نال شر اے فجر شام در تے مریندی جھمر اے ہنے در جو کھڑکے متاں کوئی ہووے مری آند ویندے چکر تے چکر اے ہݨے در جو کھڑکئے متاں کوئی ہووے میݙی ہی آندھ ویندھ اے چکر تے چکر اے قمر چھینا پروگرام اچ لنگھ ائے سیاست دے وچ اڄ کل ٻہوں مصروف اے بھرا میݙا روزانہ ݙیدھاں کتھائیں نہ کتھائیں فوٹو میݙے مرشد دا لڳا پیا ہوندئے بھرا تساں پروگرام اچ لنگھ ائے وے ساݙا ماݨ ودھایا وے اساں تہاکوں پروگرام اچ دل دیاں تہاں گہرائیاں نال خوش آمدید آہدے ہیں۔ تے اساں ایہ وی دعا کریندے ہیں کہ اللہ پاک تہاکوں کامیاب و کامران کرے طارق خان ڈیجی خان توں یاسر باگرا کمال اماز کمال انداز سئیں بسم اللہ جیو پیشالا دوست آدھے کہ بجھارتاں ولا گھتو سئیں پہلی بجھارت اے کہ ماء جمی نہیں پتر چھت ٹپ گئے اے ہے سئیں پہلی بجھارت سئیں

بھانویں پاء اچ پا بھانویں سیر اچ پا ملک شکیل عباس سواگ پروگرام اچ ساکوں ڈھیر ساری داد ڈتی پئے اے ساڈا ریگولر ویور اے تے ڈوجھا بندہ جیڑھے سئیں تھل فوڈ سیکرٹ دے چیف ایگزیکٹو ملک باقر سواگ صاحب یار اتنے کمال دے کھانے بنڑیندن نا سئیں مزہ آ ویندے سئیں تساں ملک باقر دا چینل تھل فوڈ سیکرٹ کوں ضرور ڈیٹھا کرو کمر چھینا آدھے ٹھردے بیٹھے ہیں ورا ممتاز جانی واہ تے واہ بسم اللہ کراں تھل فوڈ سیکرٹ دے چیف ایگزیکٹو ملک باقر سواگ سارے نال نال بیٹھن چساں چیندے بیٹھن تاں ڈوڑا پیا پیش کرینا کمر چھینے دی نظر ملک باقر سواگ دی نظر پیا کرینا کہ بے وزنے ہیں تیری مرضی ہے بھانویں پا اچ پا بھانویں سیر اچ پا پا کئیں پا چن دی چٹی چانڑی وچ یا جھمر دے کئیں پھیر اچ پا تے پا کئیں دشمن دی فوتگی تے یا جھمر دے کئیں پھیر اچ پا راہ رول دے شاکر کنگن حصے بھانویں ہتھ اچ پا بھانویں پیر اچ پا حسین ظفر صاحب نین ملک صاحب میں حسین ظفر صاحب ہونا دی نظر پیا کرینا کہ اوندے نہ آون تے سوچا ہم مرشد قمر اوندے نہ آون تے سوچا ہم اوندے نہ آون تے سوچا ہم جیڈا آ ویسی کھت شر ڈیساں کیوں نہیں آیا دیکھ آ ویسی ای کر ڈیساں اوں کر ڈیساں ہن جے جتلے احسان ہوندے خود وک ویساں اوکوں دھر ݙیساں کوئی خود نہ ای خادم کوئی سدھ نہ ای خادم آوݨ تے رکھ سائیں دے قدمیں سر ݙیساں ملک انصر اشرف صاحب وسدے رہو فرام ملک انصر اشرف کھوکھر شاہی ڈگر توں ساݙا میٹھا بھرا اے پروگرام اچ لنگھ ہے اساں ایکوں وی ڈھیر ساری ایندی شکریہ ادا کرینے نین ملک آدا پے لو یو بھائی جان جیوو پئے پھلاں دی پنڈڑی بھیجیسی سئیں ممتاز جانی اے توں جیویں تے لکھ تھیویں بہوں وڈی دعا اے سئیں جیویں تے لکھ تھیویں واہ واہ تے واہ واہ چس آ گئی اے جیوو پئے وسو پئے شارا بجھارتاں ڈو ہن ماء جمی نئیں پوتر چھتاں ٹپدا پئے۔ اے ہے سئیں پہلی بجھارت سئیں تے ڈوجھی بجھارت تے سئیں کہ گولا مون نہ ویڑکا پنج نتھاں ماریاں وت وی بڑکدا کھڑا ہے اے ہے سئیں ڈوجھی بجھارت طارق ماچی صاحبہ دا پے سئیں کوئی دوڑا سنا ڈیو سئیں کہ جداں آکھدے گھر وچ آوے او ایں نوٹی اکھ اکھ بھالنڑی نئیں بھانویں چم چم پلکاں پیار کرے اٹکاوے لکھ اکھ بھالنڑی نئیں او آکھے بھال بھلیندا میں کرے منتاں لکھ اکھ بھالنڑی نئیں مت اشتر ہجر توں خیر آوے ایہا رکھوں رکھ اکھ بھالنڑی نئیں چلساں دی پئی اے مرکہ تاں ہک دفعہ ساری سنگت کرو چا واہ واہ تے واہ واہ تساں یار سوال نی وے کریندے میڈا پروگرام کرن تے دل نی آہدا تساں سرائیکی ثقافت دی کوئی گال پچھی کرو کوئی اکھاݨ پچھا کرو کہیں چیز دا ناں پچھا کرو اچھا میں پچھدا پیاں سائیں سرائیکی زبان دے وچ ا یعنی امرجنسی اچانک کوں کیا آہدن سی؟ اچانک کوں سرائیکی دے وچ کیا آکھدن سئیں؟ ایندا جواب کومنٹس اچ لکھسو کیونکہ ایہ لفظ مردا پیا ہے ایکوں جیواوݨ سانگے میں لفظ دا ناں چواوݨا چاہنداں ساری سنگت کنے ہک سنگتی لکھسی بیا لکھسی او پڑھسی او پڑھسی تاکہ ایہ لفظ سرائیکی دا جی پووے جیڑھا مردا ویندا ہے عبدالرشید صاحب سارے واسطے دل بھیجے اساں دل نال ایندا شکریہ ادا کریندے ہیں مار عمران

درست کوئ نی خالد بلوچ آدھے ڈوجھی وجارت میکوں شیدا سمجھ نی آئی برا مار جا السلام علیکم ماشاءاللہ برا جیوو پئے اشرف جویا تکھے نئی لالا تکھے جواب درست نئی سئی واہ واہ تے واہ واہ نزاکت علی واگرا یزلم حسین بخاری ساڈے بخاری میڈیکل سٹور دے چیف ایگزیکٹو ساڈے ریگولر ویور ہیں ساڈے ہر پروگرام کوں ڈیدن لائک کریندن محبتاں کریندن اساں دل و بجانوں انہاں دے ممنون ہیسیں اچانک کوں سرائیکی دے وچ کیا تھن سیں اج تو بعد ہر پروگرام وچ میں ہک لفظ ماں بولی دا ضرور زندہ کریساں اور تساں سارے اوندا جواب ڈیو کہ اچانک کوں سرائیکی دے وچ کیا تھن

نزاکت علی واگڑا آہدے اسیں اچل چیت، اچل چیتی جواب کافی حد تک درست ہے۔ اچانک وست ہے۔ ایہ وی ساݙی سرائیکی ماء ٻولی دا۔ جواب ہے۔ ابڑ غت ہاں ݙوہیں جواب ٹھیک ہن۔ کوئی نیٹ تھوڑا جیہا پرابلم کریندا پئے فیس بک دے اتے۔ میں انتظار کریندا پیاں کہ ہک دفعہ کنیکٹ تھی ونڄے۔